Хәерле кич, хәерле тамашачы, хәерле кич телевизор караучылар. Исәнмесез! Исәнмесез! Сагындык, бик нык сагындык. Ниһаять, ширек финал уеннары да килеп җитте. Бу стадияда 3 уен узачак. Һәр ярышта 4 команда, 2 бәйге булачак. Мин инде моны күбрәк жюри әгъзаларына сөйлим. Һәркем ярымфиналга чыгу өчен ярыша, кайсыдыр команда өчен бу гадәти эш, ә кайсыларыдыр алга зур адым ясаячак. Әйдәгез командалар белән танышып үтик. Беренче уенда катнашалар. Әлмәттән, әлбәттә, Әлмәт тән командасы. Югары ослан, тутырмалар! Тукай районы, Тукай районы җыелма командасы. Яршаллыдан чылмый бройлер. Безнең уенны кемнәр бәяли соң? Әйдәгез алар белән танышып үтик. Хәер, хәзер экраннарда безне караучылар аларның хәр кайсын белә, әлбәттә. Жюри әгъзаләре. Аның тырышлыгы белән бүген жюрида Салат Фатхетдинов, Айдар Галимов, Элвин Грей, Пародист, Әбри, Хәбриев! Гафу ит. Син, син гел бу якта утыра идең. Никтер монда күчерде. Сине Илназ күчерде мәллә? Үзем оярым. Күптән түгел, күптән түгел тормыш иптәше Айгөл белән дуэт чыгардылар. Нәрсә, ялгышың шул кадәрек зур идемени, Илназ? Илназ Сафиуллин. Рәсәйнең һәм Татарстан Республикасының халык артисты профессор Венера Хатовна Ганиева. Каршы Күптән түгел татарча стендап узды. Анда Айваз беренче тапкыр сәхнәгә чыкты стендап белән. Алкышлыйк Айвазны, молодец. Нәрсә, үзеңә нинди смайл куер идең? Күрсәт әле зинһар өчен. Бу синең иң кызык мәзәгең. Э, Тәртип радиосы баш продюсеры Айва Садыров. Элек Шәкүр жюрида бик еш утыра иде. Ләкин кызы тугач, без аны никтер күрмибез. Хатыны да шулай әйтә. Эше күптер. Ярыймы? Рәхмәт сиңа килгән өчен. Бик шат сине күрергә. Шәкүр! Жюри әзер, зал әзер, телевизор караучылар шулай ук әзер дип уйлыйм. Димәк, беренче уенны башлап җибәрсәк тә була. Командалар, без Булдырабыз! Командаларны әзерләнергә сәхнә артына озатабыз. Рәхмәт, әйдәгез, тизрәк. Шул арада без традиция буенча инде әлбәттә оештыручыларны укып китәм мин. Безнең әйдә шаярт татар лигасының оештыручылары. Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре министрлыгы, Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы һәм Яңа гасыр телерадиокомпаниясе. Көчлерәк алкышлар, әйдәгез, бик кирәк. Әйдәгез уенга күчәбез һәм беренче уенны башлап җибәрәм. Концертны ачып җибәрә дип әйтергә була узган сезонның вице-чемпионнары, Тукай районы җыелма командасы. Исәннәрмесез, минем каршымда Тукай җыелма командасы. Кәефләрегез ничек? Шәп!
Карагыз әле, сез икенче сезон уйныйсыз. Сезнеңчә, командаларның дәрәҗәсе үсәме? Әлбәттә үсә. Әй, Әлбәттә үсә. Ләкин без артта калмыйбыз. Ләкин без артта калмыйбыз. Карагыз әле, сез бәлки урыныгыз белән алышынырсыз? Юк, мин капитан. Әйдәгез, рәхмәтләрегезне кемгә әйтәсез? Без рәхмәтебезне Сәхбетдинов Илнур Илфатовичка белдерәбез. Ярый, тик уңышлар гына сезгә. Әйдәгез, алга!

Дуслар, чирек финал! Кемдә нинди яңалыклар бар? Миндә бар!
Соңгы уеннан соң айфон алдым! Оо!
Ничә сум? 54 мең!
Бу көннәр кабатланмас.
Ниһаять, яз да килеп җитте! Минус унике градус! Ә-ә, син поштаниктанмы? Юк. Ә син?
Юк.
Ә син? Юк!
Рита, син Паштаниктанмы? Әйе. Бергә булыйк!
Рита дигәндә, тиздән бит сигезенче март. Бүләк әзерләдегезме? Әзер.
Чыгарыгыз!
Шарик, шушы булдымыни миңа бүләк? Бу бүләк түгел, менә бүләк!

Туктагыз әле, мин моны каядыр күрдем бугай. Юк, үзем уйлап чыгардым, валлахый! Бәлеш, бәлеш.
Белгәнегезчә, кызлар бер төрле киенергә яратмый. Күз алдыгызга китерегез, ике кыз серләшүе.
Нәрсә? Мин аңламадым, син нишләп минем кебек пирсинг тактың, ә? Сания!
Кит әле сыер яныннан! Бар бакчага!
Татарстанда булган бәхәс. Нәмә!
Нәмә! Нәмә!
Нәмә!

Нәмәстә!
Ике мунча яратучы ир-ат очрашуы. Кая салып җибәр әле? А-а-а! Салкын бит, тагын сал әле! Без бала чагалармыни, сал әле! Хатын-кыз, хатын-кызларга болай керми, сал әле! Саласыңмы син, юкмы? Әби, коткар! Ни булды?
Бакта су бетте, алып кил! Сал, дидем!
Егет кызын өенә алып кайта. Әти, әни, мин йөргән кызны алып кайттым! Аллага шөкер, Аллага шөкер! Бәлешне пешерә торыгыз, туй булачак! Улым, кызыңны чакыр инде! Җимешем, кер әйдә!
Действительно җимеш.
Исәнме, улым? Исәнме, кызым? Сез нишләп бакча аша кердегез? Капкадан керергә иде бит. Әни, без капкадан кердек. Ә,
Улым, нәрсә эчәсез? Чәй, кофе, бәлки, су? Чәй, сөтле чәй! Без бит татарлар! А, татарлар! Туйда бит ничек хәзер выкуп үткәрәбез, ә? Хатын, нинди выкуп? Унсигенче гасыр күптән бетте бит инде! Җитте инде, Фәрит. Яра, яра. Карале, Фәрит. Әу. Моның ата-аналары кемнәр микән? Ничек инде кемнәр?

Хокку.
Күбегез ишеткәндер, Салават Закиевичның малае йөргән кызына тәкъдим ясады. Нәтиҗә.
Салават абыйның сезоны точно соңгы түгел. Тукай җыелма командасы, рәхмәт, дуслар!
Тукай җыелма командасы, алкышлыйбыз, әйдәгез, беренче булып чыктылар, концертны ачтылар, ул бик авыр миссия. Ярый, хәзер инде без карыйбыз жюри әгъзаларына, алар гадәттәгечә смайларга карый. Анда э, менә Әбри күрсәтте нәрсә эшләргә кирәк. Әбри елмая, Шәкүр елмая. Венера апа елмая. Илназ белән Айваз гына калды. Илназ, Айваз. Утыралар ике дус. Илназ һәм Айваз. Әйдәгез. Илназ елмая. Айваз! Молодец! Э, берәр сүз әйтәсеңме или былай гына калдырасыңмы? Сүзсез генә әйдә Айваз.
Егетләр, Мемедине сезгә Сезон башланганда әйткән идем, киемнәрегезне, чалбарларны матур итеп, стильный итеп ушивать итсәгез, шундый матур, шундый эффектный буларсыз дип, име? Сүзне тыңламагансыз. Юк, дөресен генә әйткәндә, билгене э, күтәрәм аңа түгел. Э, Артур чәчен алып бетермәгән, менә сул яктан ала башлаган да, санкцияләр туктаткан чәчен кисүне. Менә э, Син стендаптамы әле? Һаман шаяртасың. Тукта инде, брат. Күрәсең. Командаларга калдыр.
Гафу ит, бүлдердем. Уенның э, башлаучы команда буларак, сез ничектер менә мине шәхсән, мин башкалар өчен җавап бирмим, ничектер теге дөрес юнәлеш күрсәтеп җибәрергә тиеш идегез, ләкин мин әлегә әлеге юнәлешне тоймадым. Сез э, моңа кадәр ничек уйнаган булган шушы планканы тотырга тырыштыгыз, ләкин э, шушы онытмагыз, сез бит инде һәр финал сайын, һәр уен сайын Сез тагы да ставкаларны арттырырга тиеш. Без инде бүген чирек финалда. Руслан әйтмешли, черек финалда. Шуңа күрә Алай әйтмәдем, алдалама. Шуңа күрә э, менә мин көткән эффект булмады, гафу итегез.
Рәхмәт Тукайларга, әйдәгез, Тукай җыелма командасы э, сәхнә артына китәләр. Киләсе команда әзерләнгән вакытта мин партнерларга рәхмәт әйтәм.

Тәртип радиосы, рәхмәт. Тагын әйтеп э, китәсем килә, әйдә шаярт өчен бу ел бик үзенчәлекле булды. Безнең Әлмәт, Ярчаллы һәм Буада зона лигалары ачылды. Күптән түгел генә анда уеннар узды. Бүген бу сәхнәдә зона лигасында катнашып чемпион калган һәм ширек финалга эләккән командаларны күрәчәкбез. Уеныбызны дәвам итәбез, сәхнәдә нәкъ менә Буа зональ лигасының җиңүчеләре, Югары Осланнан Тутырмалар командасы каршы алабыз. Минем янымда Югары Осланнан Тутырмалар командасы, карагыз әле, нинди колорит команда! Исәнмесез, әбиләр һәм кыз! Исәнмесез!
Карагыз әле, кайдан сез шундый матур костюмнар алдыгыз? Менә мондый матур костюмнарны без ательеда заказ бирдек. Шундый үзебезнең үлчәмнәрне үлчәтеп, ну, в общем, классный ателье инде ул. Юк, без бу костюмнарны Буада КВН уйнаганда Победа кибетеннән алдык. Победа, победа. Димәк, сезне тик победа гына көтә дип өметләнәбез. Ә, Рәхмәтегезне кемгә әйтәсез? Без рәхмәтебезне районның нинди җитәкчесе бар, барсына да әйтәбез. Без аларның поддержкасын шул хәтлек яратып кабул итәбез, алар безне шул хәтлек яхшы поддерживать итәләр. Молодцы, кызлар, әйдәгез, уңышлар сезгә! Рәхмәт!

Тутырмалар командасыннан кайнар сәлам! Кызлар, сез әзерме?
Без әзер!
Хоу!

Гарна, лыж, лыж, лыж, лыж, лыж. Кызлар, кызлар, ә без монда нәрсәгә дип килдек? Белмим, сез нәрсәгә килгәнсездер, мин городской бабайлар белән танышырга килдем.
Ә мин форсаттан файдаланып бабама сәлам әйтим әле, бабай! Мин исән сау килеп җиттем. Кара, анда холодильникта борщ бар, җылытып аша. Иртәгә мине телевизордан күрсәтәләр. Нинди борщ? Нинди телевизор? Әле бу эфирга бер айдан соң гына чыга. Мин әле кайтырга җыенмыйм да.
Ә мин алкышларга күмелеп яшәрергә килдем.
Ә мин кызыма кияү эзләргә килдем. Кызым, кил әле. Әнә тегендә берәү утыра. Юк, Әнә.
юк, Алайса менә монсы.
юк, әби, син хәзер бөтен залга төртеп күрсәтәсеңме инде? Күрсәтәм.
Мин бит әүвәтең шулай таптым. Сы минем кияүем бар бит инде. Әйдә алайса, кияү кәмәшеңне күрсәт әле безгә.

Юк, бу миңа булырга тиеш, мин күп казлар асрыйм. Шушы каз канаты белән сыйпап сине, шушы каз мамыгыннан ясалган мендәргә шушылай иттереп яткырсам сине! Монда нинди йокы турында уйларга булсын инде?
Сүзне икенче уенчыга бирәбез. Юк, ул миңа булырга тиеш. Карале минем медальләрне! Мин ветеран труда, отличник народного просвещения, депутат! И шуннан нәрсә булган? Шуннан мин сездән артыграк пенсияне алам. Миндәге байлык!
О-о-о! Җаным, мин синең өчен хәзинә! Туктале, синең бабаең исән бит?
Бабай ул пенсионный фонд өчен генә исән.
Сүз өченче уенчыга бирелә. Юк, кызлар, бу матур кай минеке булырга тиеш. Мин сыерлар асрыйм, мин сиңа түгәрүк ашатам, каймак-сметана ашатам. Әле мин сине балда-майда йөздерәм. Нәрсә, ярар, мин сиңа ием белән мунчаңны да яздырам.
Рәхмәт бик зур! Инде уенның икенче өлешенә җиттек. Осталыкларыгызны рәхим итеп күрсәтегез. Сүз беренче уенчыга бирелә.

Ага.
Ә мин мондый салыкларым юк. Мин күчтәнәч алып килдем. Менә җаным, каймак. Менә җаным, пимидор. Менә җаным, күккәй. Туктале, ник син бөтен әйберләреңне чыгарасың? Бу бит безнең команданы алга чыгарырга, жюри членнарына алып килгән әйберләребез. Нинди монда команда! Мондый фәлсәфә киткәч, каждый сам за себя!
Уеныбыз ахырына якынлашты. Кызганычка каршы, пар табылмады. Энем, бер дә кайгырма. Итем дә бар, сөтем дә бар, бәрәңгем дә бар. Әйдә, үзем сыйлармын.

Сезнең алдыгызда Югарыстан районының Тутырмалар командасы булды.
Алкышлар, дебютантлар бит. Дебютантлар. Сүз сезгә, жюри әгъзалары, э, смайлларны күтәрәбез. Нәрсә ошады, нәрсә ошамады. Ике елмая торган. Бүген менә молодцы. Әйтсәм буламы? Илназ, Ярый ма тиздән әйтергә? көтегез Илназ. Утыр әле, пожалуйста.
Илназның Айгөл белән хатыны белән тагын бер дуэтлы җыры чыгачак. Придется. Мон- Менә Кайдансың мин- да, мин дә шуны придется. әйтмәкче идем. Ә, гафу ит.
Әйдә әйт хәзер, син как будто син әйттең. А, Юк.
Бөтенесе дә күрсә күтәреп бетердегезме? Сез күрсәттегезме? Юк әле, сез икәү генә күтәрдегез. Ну, Илназның аңлашылды инде анда. Мин сүз әйтсәм буламы?
Әлбәттә.
Ярыйм. Синең көчең бармы ни сүз әйтергә? Минем әйтер сүзем бар, дуслар. Менә карап торам әлеге командага, яңа команда кебек, әй бит. Яңа, яңа. Менә иң шаккаттыргыч әйбер, беләсез нәрсә? Мин күптән түгел генә Югары Ослан районында зарегистрировалс. Мин шәхәрдән Югары Ослан районына күчтем. Һәм бу командага карагач, барлыкка килгәч, мин дөрес әйткәндә бик шатмын моңа. Алар бит синең күршеләрең, Миннас. Минем күршеләр булып чыгалар. Әлбәттә. Элек Әлмәт, Әлмәт диләр, минем туган ягым Әлмәт булгач, Әлмәттән дә команда бар, бүген әй бит. Хәзер инде менә

Кайвакытта вакытыннан алда борчылып куя яңа командалар. Мин Рамил Агдиев өчен борчылып утырам әле, әйме? Ул инде менә ничә ел рәттән шушы КВН уенын оештырыр өчен Яшьләр министрлыгына барып, менә КВН ул яшьләр уены дип акча сорый, әйме? Мин әйтәм, ялгыш кына хәзер уенга килә башласалар шушы министрлыктан кешеләр тикшерергә, Чыннан да дөрес кулланыла микән дип. Бер караганда, әлбәттә, инде яшьләр уены, ләкин яшьлек бит ул күңелдә, шуңа күрә менә күңелләре белән яшь һәм үзләрен яшь тоючы шушындый күркәм кешеләрне күрү мине шатландыра. Гомумән, аның теге биологик яше юк әлеге уенның. Иң мөһимен күңел яшь булсын. Нәрсә өчен куйдым мин әлеге смайлны, әйеме? Менә сезгә кадәр чыккан командага да мин Менә уеннарны чагыштырсак, алар э, минем белән зал килешер, сезнең дән, сезнең уендан, сезнең шаярыдан, әлбәттә, инде аларның уеннары э, берничә баскыч аерылып тора иде. Һәм әлбәттә, мин үземне үзем кичермәс идем, аларга хәзер э, начар билге куеп, дөресрәк, начар билге түгел, монда я елмаясың, я елмаймыйсың. Елмаймасам, сезгә елмайсам, аннан соң алар миңа үпкәли иде. Бу беренчедән, икенчедән, э, беләсезме, бу КВН тарихында бик күп тапкырлар, мин аны запрещенный прием дип атыйм,

Рәхмәт. Рәхмәт Айваз. Камераны калпыссагыз да була. Без Айваз сөйли башлагас камераны сүндерәбез обычно. Әйдә, Әбри. Мин Илназ өчен сөенеп куйдым әле. Әйтәм, моның кадәр хатын-кыз игътибарын аның күптән тойганы юк бит инде. Рәхмәт, югары Услан. Тутырмалар командасы озатабыз сәхнә артына. Ә хәзер Хәзер Әлмәт Заналь Менә сезгә тагын бер тапкыр кабатлыйм. Әлмәт зональ лигасы җиңүчеләре, әлбәттә, Әлмәттән командасы. Каршы алабыз! Минем янымда, әлбәттә, Әлмәттән командасы. Исәнмесез! Сәлам!
Карагыз әле, бик кызыклы костюмнар. Сез кем? Без ресторан. Ресторан?
Сораулар күбәя бара. Нинди ресторан? Менә бу барлык сорауларга сәхнәдә җавап булачак. Ярый, көтеп калабыз. Ә хәзер рәхмәтләрне кемгә белдерәсез? Рәхмәтне без, әлбәттә, белдерәбез яшьләр һәм яшүсмерләр белән эшләү идарәсенә. культура, мәдәният идарәсенә, Җиңел канатлар урам театрына, Луч телекомпаниясенә һәм дә Лайк шоу Әлмәткә. Безгә дә алардан рәхмәт, әйдәгез, уңышлар сезгә! Рәхмәт!
Сәлам Казан! Сәлам туганнар, хәерле кич! Һей! Без КВН командасы түгел. Безнең үзебезнең кафе бар. Анда кешеләр йөрми. Шуның өчен без үзебез кешеләр янына йөрибез. Әйдәгез безнең коллектив белән танышып китәбез. Менә бу безнең пешекче. Беләсезме нинди пешекче? Без аны 7 ел көттек. Төрмәдән. Аның исеме Илмир. Бармен Рөстәм. Аның аркасында безнең кафе хәләл, ул бөтен исерткеч эчемлекләрне ватып бетерде.
Кызыкмы шушы? Хисапчы Алия. Безнең быел чыгымнар күп булды. Менә өч мең укуга. Әйе, без барменны сомельега укыттык. Әйе, башланды аннары кодировка, система, психологик ярдәм. Аннары безнең өч ел налог түләнмәгән, ә бу, сподсудный эш. Э-э-э, мин бүтән утырмыйм.
Проблема түгел, әнә, официантны утыртабыз. Э, юк, юк, миңа директор әйтте, эштә утырырга ярамый. Һәм тагын, сез минем бейджикны кайчан алыштырасыз? Ә нишләп сиңа Игорь ошамый? Кит инде, урыс исеме. Менә Айрат булса ярар иде. Ярар инде, Камила. Без сине болай да яратабыз. Ул бит безнең бердәнбер бушка эшләргә ризалашкан кеше.
Коллектив, аңлагыз, менә акча эшләр өчен безгә ребрейдинг кирәк. Менә яңа меню әзерме? Ансы күптән әзер инде, менә күрсәтәм, кара әле. Мәсәлән, менә салат цезарь с курицей. Аңлашылды.
Шәп. Ә бу әллә селедка под шубыймы? Юк, бу минем хатынның фотосессиясе. Әйдә дальше. О, иң яраткан салатым минем, менә күрәсеңме? Подхалим. Аңлап бетерә алмыйм, ничек соң бу? Менә минем Халим абый, әйеме, астында салат, салат подхалим.
Ә бу сиңа дигән рәхмәтләрме кунаклардан? Вообще-то бу кайнар аш, щи.
Ә Билли Әлиш монда нигә? Бусы иностранецлар өчен. Бу бәлеш. Кара нинди майлы. Ә европейцлар өчен берәр нәрсә бармы соң? Әлбәттә бар. Менә голубцы.
Менә безгә кирәк тәмле, баллы десерт бармы? Безнеке үзебезнеке, татарныкы. Әйе. Әлбәттә бар, кара әле.
Нәрсә инде бу? Кош теле. Менә фотошоп белән син эшләргә өйрәнгәнсең. Менә шулай тәмле итеп пешерергә өйрәнергә иде сиңа, ә?
Син нәрсә, миннән көләсеңме, ә?

Беләсегез килсә, безнең 14 февраль көнне бер өстәл бронировать Әйдәгез, кара бузабыз ничек булганын.
Исәнмесез. Исәнмесез. Сез безгә берәр тәмле әйбер тәкъдим итә алмасызмы? Әлбәттә, бездән чыгасыз. 200 метр алга узгач, анда менә дигән шаурма пешерәләр.
Игорь, нәрсә сөйлисең син, ә? Соң дөресен әйтәм бит инде, анда шаурма бик тәмле. Да,
Ашалымлыклар буенча үрәнсә бармы? Әлбәттә бар!
Вот бәлеш, а это өч почмак, наши любимые блюда.
Кыстыбый, кыш теле һәм чәкчәк. Киләсе этапка усак сезнең алдыгызда булачак. Рәхмәт, дуслар! Бик тәмле ризык булачак. Әлбәттә, әлмәттән, әлмәттән. Ильназ, әлмәттән. Башта Югары Ослан, хәзер Әлмәт. Ә, нинди нәтиҗәләр? Әйдәгез, смайлларны күр... Хатыны Тукай районыннан, чыннан да. Елмая Әбри, елмаерга килде безнең Шакур, елмая Венера апа. Тагын ике дус утыралар сөйләшеп, аралашып, Илнас елмая. Якташларга кайнар сәлам. Моңсу смайл күтәрергә дөрес булмас иде. Э, традиция буенча Айвазга үзенең мәзәкләре генә ошый бугай. Әйдә, Айваз, сөйлә берәр стендабыңны. Ә, сүзсез? Юк, сөйлә инде, аларга кызык бит. Әбри, молодец, давай. Миңа бармен ошады, прямо Фактурный инде күбрәк. Күбрәк.
Рәхмәт әйтәбез, озатабыз, әлбәттә, әлмәттән. Ютубта беренче канал, әйдә шаяртның бөтен чыгарышларын беренче ютуб каналында табып карый аласыз. Беренче уенның беренче бәйгесен тәмамлый Яр Чаллыдан Челны бройлер командасы каршы алабыз. Ә хәзер минем янымда Челны бройлер командасы Чаллыдан. Сәлам. Сәлам.
Карагыз әле, сезне күптән түгел беренче тапкыр телевизордан күрсәттеләр. Нәрсә, Чаллыда таный башладылармы? Ну, пока цехтагы тавыклар гына таный. Әтәчләре Кырын карый. Ә хәзер рәхмәтләрегезне кемгә әйтәсез? Рәхмәтләребезне, әлбәттә, инде җанатарларыбызга әйтәбез, коллективка, җитәкчеләребезгә һәм иң зур рәхмәтләребез, әлбәттә, гаиләләребезгә.
Бездән дә рәхмәт. Әйдәгез, уңышлар! Алга!
Хәерле кич, кадерле дуслар! Сәхнәдә Челный Бройлер! Ну, Челный Бройлер инде бары тик безнең фабрика хезмәткәрләре генә иртән будильникка түгел, ә әтәч тавышына уяна. Мин гафу үтендем бит инде!
Карале, Люда, нишләп без басып торабыз да Марат утырып тора ул? Хи, сез ишетмәдегезмени? Аны бит хәер инкубаторга күчерделәр. Менә, үзегез карагыз.
Я, ничек, Марат, эшләр барамы соң? Бара инде.
Башта, конечно, әтәч талый иде. Марат, мин гафу итендем бит инде.
Егетләр, бераз җитдирәк булыгыз әле. Бүген мөһим уеннарының берсе. Без ярым финалга чыгу өчен көрәшәбез. Сез нәрсәдә булса әзерләдегезме ул? Әлбәттә, безнең фабрикадан жюри өчен бүләкләр бар. Менә 3 доллар.
Так, кем минем заначкага тиде?
Илмир, тагын нишләп йөрисең инде? Соң, кызлар, тиздән 8 март, ә без егетләр белән сезгә бүләк әзерләдек. Айгөл, син бездән айфон сораган идең.
Менә.
Помада! Иренең шатнамасын өчен. Людочка, сиңа тайский массажга сертификат. Аяклар белән. Ничек инде аяклар белән? Менә үзең
Нигә сез шулай карап торасыз? Шабашка!
Әлбәттә, жюри турында да онытмадык. Венера ханым, монысы сезгә. Менә антитела. Илмир, ул күптән вакцина ясаткандыр инде.

Бу синең песиме? Әйе, ә син мине кичә кертмәгән идең. Ул шундый матур.
Гаиләдә булган хәл.
Шамил. Ну Шамил. Ну Шамил. Ну нәрсә син тагын акырасың? Безне бастылар бугай. Ничек инде? Эй, тукта! Ә сайлаулар алдыннан кайбер депутатлар үзләрен аеруча актив тоталар. Күз алдына китерегез, субботникта булган хәл.
О, кызлар, кая әле булышыйм әле сезгә? Ә депутатларны тагын кешегә булышмый дигән булалар. Менә бит.
Илмир Илгизович, булды, мин фотога төшердем.
Юк, ничек ышанырга инде менә аларга шуннан соң? Әйтмә дә, оятсызлар.
Начар чыккан. Әйдәгез яңа баштан.
Сыйфатсыз товарны һәрбер кешенең магазинга кире кайтарганы бар. Күз алдына китерегез әле, егет йөргән кызын кире гаиләсенә кайтарырга уйлаган.
Эльмир Илгизович, исәнмесез? Менә минем возврат. Ә нәрсә булды? Соң үзегез тыңлагыз. Кайчан туй, кайчан туй, кайчан туй, кайчан туй, кайч. Өченче көн инде шулай. Ә, тукта әле, сезнең арада берәр нәрсә булдымы соң? Булды инде. Һо, ни гарантийный случай.
Кайчан туй, кайчан туй, Үзенә кайчан Җитте туй. инде, җитте, җитте.
Урамда булган хәл.
О, сәлам, Ильвир! О, сәлам, Айдар!
Ничек хәлләр? Әйбәт, үзең ничек?
Тоже әйбәт! Ничек әндә балалар? О, кичә хатын икенчесе тапты! О, молодец, котлыйм! Синеке ничек?
Тоже менә беренче класска барды! Молодец, Эльмир, котлыйм сине! Рәхмәт!
Эльмир!
Ә! Син миңа бер меңне кайчан кайтарасың? Илмир! Илмир!
Кадерле дуслар, ә чыгышыбызда йомгак. Венера ханымны бүләксез калдырып булмый бит инде. Венера ханым, бу сезгә.
Илмир,

Рәвешләр дип атарсың. Рәвешләр дип аталсын ие.
Беренчедән, э, менә чыннан да уенга кереп китү бик читен. Менә менә э, без бер юлы төшерәбез бит өч программаны, әйме? Шуңа күрә, әлбәттә ки, беренче моторда, беренче уенда уйнаучы командаларга иң авырыдыр. Чөнки алар халыкны да, жюрины да кыздыралар һәм, әлбәттә, бу очракта әле кәефнең андый ук күтәрелмәгәндә, э, начар билге алу ихтималы зур. Сезнең монда бу очракта соңгы булып чыгыш ясавыгыз да бәлки уңышлы булгандыр име? Әмма ләкин минем елмая торган смайлик куюның сәбәбе анда түгел. Сез чын мәгънәсендә менә классик дөрес стандартлар буенча эшләнгән КВН уенын күрсәттегез. Моңа кадәр мин КВН командаларын карап тордым. Алар каядыр эксперимент белән, каядыр әле бөтен КВН уенының тәртибен Уйламыйча, белмичә эшләп карадылар. Кайберәүләре белеп тә, ничектер шансларын куллана алмады. Сез, чын мәгънәсендә, менә классик, яхшы, әйбәт, өлге команда. Шуңа күрә бу беренчедән. Икенчедән, менә балачакка кайтып килгән кебек булам, менә шушы егетнең ап-ак күренеп торган майкаларын күргәч. Минем әтине искә төшерәсең син. Әти шулай итеп туйга йөри торган иде минем. Рәхмәт!
Чоллы, чулный бройлер. Китәбез Юсефның артына. Ә хәзер икенче бәйгегә күчәбез. Токмаклар дип атала ул. Бу бәйгедә командаларның бурычы гармунчы аккомпанементына аккомпанементы астында көлкеле токмаклар җырлау. Барлыгы 3 әйләнеш. Һәр командадан икешәр такмак. Һәр әйләнештән соң жюри үзләренә ошаган командаларга бер смайлик бирә ала. Шулай итеп, такмаклар бәйгесен башлыйбыз. Командалар, сәхнәгә! Барыгызда да, барыгызның уегызда Шундый бер сорау гына бардыр. Ә кем гармунчы? Әлбәттә, Татарстанның атказанган артисты, ул юморист кына түгел, ул Сибгатуллин Фикрәт! Ул Сибгатуллин! Фикрәт абый э, уйный, командалар җырлый. Әйдәгез, башлыйбыз!
Блогерлар да инстаграм шалить итә башлады, заводларда вакансия алар эзли башлады. Үч яшемдә мине әти бабайга алып барды, аннары 20 граммга киметеп алып кайтты.

Тагын бер алты айдан ялкыны тотып атам. Евро тора 150, доллар тора 130. Чылный бройлер күкәйләрен сатып алып калыгыз.
Беренче әйләнеш тәмам. Жюри әгъзалары нәрсә әйтәсез? Кемгә э, бер елмая торган смайл күтәрәсез яки күтәрмисез? Бәлки бу әйләнеш сезгә ошамады? Кемгә бирәсез смайлны? Кем күбрәк ошады? Кайсы командада такмаклар кызыграк булды? Дөресен әйткәндә, без инде сугышып беттек монда, әйме? Кемгә бирергә дип. Ләкин рәхмәт Шәкүргә. Соңгы сүз анда иде. Без Челны бройлер командасына бирергә булдык балны. Беренче смайл.
Чаллы бройлер. Челны бройлер, Чаллы. Дәвам итәбез, икенче әйләнеш башлана, әйдәгез зал әз генә кул чабыйк әле, киттек!
Минем әни көне буе тик-ток бии сикерә, каршы түгел мин, конечно, но әни, ашыйсы килә. Әлемент түләмәсәң, шакыра полиция, 15 сутка ашаталар, яхшы инвестиция.
алтыдагы алтмышта дип бала кырып кертә шушы казан сәхнәсендә маймыл кебек сикертә урамнарда машиналар барысы да жи да жи утырмагыз күп уйланып әбиләрне поддержи
Инна син нормальный малай, алдың яңа гитара, гитарың яңа булса да җырларың шулык кала. Күпер асты, күпер асты, күпер асты багана, егет белән егет йөри, менә шундый замана.

Тик Sunlight кибете генә биш ел буе ябыла.
Менә шундый актуаль мәзәк белән тәмамладылар. Э, шундый ук сорау. Кадерле жюри әгъзалары, кемгә смайлларны бирәсез бу әйләнештән соң? Без инде беренчесендә бик саранланып башлаган идек. Бу юлы юмартланырга булдык. Шуңа күрә Әлмәткә һәм э, Тукай командаларына берәр Балл бирергә карар кылдык. Рәхмәт! Рәхмәт! Дәвам итәбез! Соңгы өченче әйләнеш! Киттек!
Ой, икегез, икегез, икегез дә бертигез, Хатын пластика ясатты, яхшы табиб белегез. Ой былбылым, ой былбылым, ак Иделнең камышы бөтен җирне тетрәндерә. Хатынымның тавышы!
Су буенда яшибез без, килдек шушы ярышка.

Ике әтәч бер курица, конькида катаются. Минем төнне күргәннәрне сезгә ни касается. Киләсе тапматны безгә Венера апа язырга булышты. Замечательный апа!
Егерме процент хәзер банктагы ставкалар Банкирлар шаштыгызмы әллә? Күрсәтегез справкалар! Нәрсә булды дөньяга? Санкция да санкция, ләкин бройлер кибетендә тавыкларга акция!
Әфәрин, өченче әйләнеш тәмам! Димәк, кадерле жюри әгъзаләре, кемгә бирәбез, күрсәтәбез? Елмая торган смайлны. Бу юлы Венера Хатовнаның сәхнәдә дә, жюрида да булуы бик уңай тәэсир итте, шуңа күрә хөрмәтле Тукай командасы сезгә бер балл.
Елмая торган смайл, тагын бер балл тукайлыларга. Моның белән безнең икенче бәйгебез тәмам. Зур рәхмәт Фикрят абыга. Сибгатуллин Фикрят! Нәтиҗәләр! Мин инде әлбәттә ике бәйге э, нәтиҗәсен укыйм, смайлларны укыйм. Беренче булып 4 смайл җыган команда, 4 урын, верхний услон дип язылган. Әлбәттә ул югары услон. Тутырмалар командасы 4 елмая торган смайл. Өченче урын 5 елмая торган смайл. Ой, гафу итегез. Икенче урын Биш елмая торган смайл, әлбәттә, Әлмәттән! Һәм ике команда беренче урын яулады, алтышар елмая торган смайл, Тукай җыелма командасы һәм Челный Бройлер. Уен кагыйдәләре буенча киләсе этапка ярым финалга 3 команда үтә. Ул да булса Челный Бройлер